کیا حال چال ہیں امید کرسو سڑے یار دوست احباب تندرست فٹ فاٹ ہوسن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ولاگ ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے گھر کھڑے خوبصورت جے ولاگ اچ خوش آمدید تھی گیا سڑے یار دوست احباباں کو سب جتنے بھی نویں نویں سنگت سڑے چینل تے آئی ہوئی ہے سارے کو تھی گیا خوش آمدید تے ویلکم ٹو بیک تھی گیا سریکی نیو ادر ولاگ بادلاں دے ٹکڑے اس سائیڈ دے نا سنگت سارے بادل ہی بادل تھے ودن تے اساں ماشاءاللہ ولاگ کر گھدے سٹارٹ انہاں بادلاں دی خوشی نال جتنے وی ساڈی سنگت یار دوست احباب ساڈے چینل تے جتنے وی نویں نویں پیارے پیارے آئے ہوئے ہن تے انہاں دے کوں ریکویسٹ ہے بھرا سلیم کھوکھے آلے کوں جلدی جلدی کریسو سبسکرائب بیل آئیکن گھنٹی وی پریس کر چھڑیسو کیونکہ ہر آون آلی نوٹیفیکیشن سلیم کھوکھے آلے دی ویلیج لائف پیارے پیارے تکوں ملسی رہندی اج دا ماشاءاللہ ولاگ کریسو شروع دلچسپ تکوں پیارے پیارے پیارے پیارے نظارے ڈیکھیسو سرائیکی کلچر دی شان تے سرائیکی کلچر دا ماحول۔ جلدی جلدی جلدی جلدی سبسکرائب کر گھنسو ویڈیو نال جڑے رہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو کیونکہ ویور سنگت سارا سبسکرائبر دا تھی گن ماشاءاللہ کمپلیٹ تواڈے پیار بھرا محبتہ بھرا تو کو سلوٹ ہے ساڈا تو تساں ساڈے سبسکرائبر پورے کرائن تے باقی رہ گیا ہن ساڈا ویڈیو واچ کرنا ساڈی ویڈیو واچ کیتی کرو پوری ڈیٹھی کرو تا دل تو تواڈا شکر گزار ہیں جتنے وی یار دوست احباب ساڑی ہیلپ کرے نے خوبصورت جے ولاگ دے وچ بادلاں دی خوشی دے نال نال ہی انہاں پیارے پیارے بادلاں دے ٹکڑیاں دے نال نال ساڑی ویڈیو پوری ڈیکھ گھدی کرو تہاڈے کوئی شکر ہوسی تہاڈا تہاڈی دل تہاں دل دی گہرائیاں تو تہاڈا شکر کرے سو تے باقی مہربانی ہوسی تہاڈی تے ساڑے نال جڑے رہا سو ویڈیو سکپ نہ کرے سو ویڈیو سکپ کر ویسو تو کوئی سمجھ نہیں لگسی تو کوئی کیا سٹوری تہاڈے بھرا نے سنائی ہے تے کیا نہیں سنائی۔ چلدے پیاں ٻاہر کھوکھے تے چل کے تہاکوں ماحول ݙکھیسوں پیارا جیہاں ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے سلیم کھوکھے آلا گھر کھڑے سے کھانا شانا کر گھدے سے تے چلدے پیاں ٻاہر ٻاہر چل کے تہاکوں ݙکھیندیاں نظارہ کیا نظارہ ہے تے کیا ماحول ہے تے کیا پروٹوکول ہے کیونکہ ولیج لائف دے پیارے نظارے ہن سرائیکی آواز ہے تے سرائیکی مٹھڑی ٻولی ہے اس زندگی بخیر ایں آواز کوں بلند کر نے حوصلے بلند ہن تے ویڈیو ساڈی پوری ڈیکھے ویڈیو سکپ نہ کرے۔ تاکوں ڈیکھیسوں پیارے پیارے خوبصورت جے بادلاں دے نظارے تے پورے پیارے پیارے گرین گرین پروٹوکول تے پروٹوکول دے نال ماحول ڈیسوں تاکوں وی ول راؤ نال نال چلدے ہیں گھروں باہر۔ ویلکم ٹو بیک سنگت آئے آسے باہر اپنے کھوکھے دے ماشاءاللہ ٹائم شاماں وی پے گئین تے ایڈو مال گاڑی ویندی پئی ہے سامان اخراجات دا۔ لے کے تے اے نی علم ساکوں ویندی کڈھے پئی ہے چلو جڈے وی ویندی پئی ہے فی الحال تاں صحیح راہ تے ویندی پئی ہے اے سائیڈ توں تساں ڈیکھو اے ساری صفائی تھی گئی ہے ریلوے ساری صفائی کرویندا پئے اپنا ماحول بنویندا پئے پروٹوکول کیونکہ سلیم ولاگ بنیدا ہے نا سلیم دا ولاگ وچ کلیئر آیا کرے اسے گل انہاں ماحول صاف ستھرا کرویندے پئے نو کجھ چھکڑے خالی ویندے پین تے کجھ بھرے ہوئے ویندے پین اے وی یعنی کہ پاکستان دا اجاڑا ہی ہے بی ہے تو کچھ نہیں چلو کوئی گال نہیں باقی راسو سنگت نال نال تے اساں اپنے کھوکھے تے ماشاءاللہ خیر خرید پہنچے اسے تے ویلاگ سارا جاری ہے تے ویلاگ دے نال نال رہ کرو ویڈیو سکپ نہ کیتی کرو تاکہ سرائیکی کلچر تے پیارے پیارے میں خوابصورت جے نظارے ڈکھے سو سامنے کعبہ بیٹھے تھے پتہ نہیں کیا مکالم لینا پہ چلو کوئی گال نہیں بٹ راو نال نال تک لکھے نے اگاں دا خوبصورت جے ماحول سریکی کلچر دا اس جاؤ تے ویور میں آدھا پیارے پیارے خوبصورت جے دمبے یعنی کہ بھیڑاں چکدیاں ودیاں پیاریاں پیاریاں بکریاں چکدیاں ودیاں اصل ذرا کھلے جا کے ماحول جا کے پیارا جے ولاگ اپنا بنائے تو کوئی لکھائے خوبصورت جیاں اس سائڈ دے فصلوں کو پانی لگا پہ اس سائڈ دے بکریاں چکدیاں ودیاں

سنگت کیویں خوبصورت پیارے پیارے سریکی نظارے میں آدھا سنگت کیا بات ہے ریلوے پٹڑی دے ودیا سے ماحول بنے دے ویلاگ دا خوبصورت جیاں کیونکہ سریکی آواز تے مٹھڑی زبان سرائیکی کلچر دی خوبصورت سخاوت پیارے پیارے گرین گرین ماحول تے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے راستیاں تے گزردے ہوئے تہاڈا بھرا سلیم کھوکھے آلا پیارا جیہا ولاگ بنیندے ہوئے کیونکہ ساڈے سرائیکی کلچر دے نظارے سنگت ہی ہن پیارے پیارے ہر بندہ اپنیاں فصلاں دے وچ کھیت دے وچ اپنے اپنے کم کریندا ودے ماشاءاللہ ماحول بنائی ودے تے بھرا تہاڈا بنیندا ودے ولاگ پیارا جیہا کیونکہ گرین گرین ماحول ہے سبزیاں لوگاں نے بیجیاں ہوئیاں ہن تے بڑے بڑے پیارے پیارے خوبصورت جیہے نظام بیجے ہن اے ہن گوارے دیاں پھلیاں ہن۔ تے میں آہداں سنگت کیا بات ہے گوارے دیاں پھلیاں وی لوگاں نے بیج کے رکھیاں ہوئیاں ہن بقی۔ بیک ویور بھرا تہاڈا آ گیا سلیم کھوکھے آلا واپس سنگت ماشاءاللہ خبصورت جئے ولاگ نال تے باقی زندگی بخیر تہاکوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی سرائیکی کلچر دی شان تے سرائیکی آواز شاماں پے گئیاں ہن تے خبصورت جئے ولاگ پیارا جیاں ایڈو ساڈے نال ماشاءاللہ فہد بھائی وی نال ہن تے شہزاد بھائی وی نال ہن زندگی بخیر تے باقی خبصورت آواز سرائیکی کلچر دی

ساڈا واچنگ ٹائم ذرا شارٹ اچ ویندا پئے ساڈا او پورا کراؤ تے باقی زندگی بخیر اسپیشل پرسن بھرا تہاڈا سرائیکی کلچر دے ولاگ تہاکوں پیارے پیارے ایویں ڈیکھیسی رہندا ویلیج لائف دے پیارے پیارے خوبصورت آواز خوبصورت سرائیکی کلچر تے خوبصورت ساڈا ماحول تے خوبصورت ساڈا پنجاب سرائیکی تے ڈیسو خوبصورت جے ولاگ نال اجازتاں کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں گھنسو اساں بھلا تہاڈے کولوں معذرت تے باقی ول ملسوں خوبصورت جے آواز تے بڑا پیارے جے ماحول نال کیونکہ اج دا ولاگ دلچسپ اے۔